Omu vidiyo egi ninza kuzaana nk'omushiki Makirin Kadaama owakwatsire sente akazisindikira Bruce ahabw'okugira ngu nazaana gye obuzaano arikumusiima. Hati bakiguma nibagamba omushiki akadevelopinga feelings za Bruce. Akahurira kyamuremerera akaruga akakigambira Bruce. Kandi Bruce aine girlfriend we Natasha kandi namumamu namukunda. Ka tuhurire eki aramugambire. Ka wakingi okahezeyo.
Yaaba Makirini ente zangye. Oriire gye Makirini.
Eeh Bruce ndiire gye. Oriire ota Shibambu. Kandi Makirini hakabaho ki koota bakoota za offline otyo? Ka waabuzire. Ka ntakikureeba. Aha aha omuharabu omuharabu wifi akaginyihireho haza mbe ntakaguzire data kwonka hati ngiguzire. Kwonka mbe ninkumisinga Bruce. Nde.
Kandi ku eri omu missing ahabw'enki otaabanza okaraba vidiyo zangye ka ziri aha Facebook ahabw'enki otaareeba Haza vidiyo? vidiyo ninzireeba kwonka ninkumissinga mani nyowe Bruce nyowe Bruce man ntanyenda kukikugambira ngu nyowe tinkwenda ebi by'okugira ngu ndi omuhagizi waawe kwonka naanye niinyenda ngu tuze omu love onshwere n'okunshwera. Kandi nyowe nkagaba mbireebire, nkareeba oku waagumire noosindikira amashushani gabo ntagakushabire, nootaho amashushani ojwaire busha noonyereka biya. Kimwe nyowe orakireebire nkahe omushiki kweshabira omushaija. Ngu nkushwere. Oyo niiwe nooza kushwerwa ensi yoona noogimara. Omukashi bwosha okanyangira ki? Manya nyowe nkareeba naakusindikira ebishushani byangye nari otaagamba tiwaabigarukamu waasindika mesegi endiijo. Nyowe reka nkugambire Bruce Garanga. Nyowe ku yaaninta nkakuraba nanka vidiyo zaawe. na n'aha murimo nkaba ninkora ntaine maani kwonka nkaguma mbwenu nashemererwa naza omu muudu n'emirimo naguma ninkora gye kandi ku nabiire ndyaho nikiba nabyama nti nkibyama nkuroota mbwenu amangu Ruhanga abaasa kuba nayenda ngu tukundane kandi ndi omwishiki murungi eshikaandi omwishiki murungi. Beitu oburungi burahi? Ninga omurungi nayegamba

Hati kangambire Makirini, tinkukira kwenda kuyomba na bishiki. Naninkushaba ogyende gye omu bisingye zitakarigireho waaya. Mazima.
Kare bambe nakwesherire nakutsimbira amaju kare nangwa nyowe guma onterere nkurebeho aha video nangwa nyowe kare nangwa nobwakuba otanshwire nyowe nangwa nobu okwija just okanzaramu omwana. Hati tokureeba Makirini kyokugira ngu nzaare omuri iwe omwana nangwa ngyende muzaare omu Asiya ogu Asiya wa Charisi iwe ofiire obu oine ofi.

Nangwa shi mazooba tofa, tofa okaba wakira obufiire bwawe obu oine omu, mbwenu hati nk'iwe ori mushiki, niiwe omushiki w'okubanza ou naabanza kurora oriho ekifiire omu nsi omu. Abakazi tibo abafiire. Nindeeba abakazi nabo bagumira ebintu byona, nabo baine, bagira obwengye kwonka kandi orya amazi. Ka kankugambire Makiina, Makiina, Makiina naakweshemereza. Ti abo baakwesindikire ngu oije onku, onkunguurireho. Hati waatomera. Hati omanyire mazooba, reka nkushwaze omu bantu. Ka nkuburokingye nkujanjaaze omu bantu.